mũkĩrĩega andũ a gĩkũyũ rĩu ngai no arathiĩ na mbere na gũtũrathima na ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo kũhingũria maitho Nĩ wega mũndũ agaikaraga ahingũrĩtie maitho tondũ nĩ mahinda maingĩ andũ mathiaga ũgakora we ũreciria nĩ ũrona no ndũrona. Rĩu ndĩrenda kũmũhe rũgano. Eh, hĩndĩ ĩmwe kwĩ mwanake wetĩtwo igongona-inĩ handũ. Aumĩte kũndũ gwetagwo Rĩmuru agĩtwo eh, igongona rĩarĩ handũ hetagwo Kĩmende. Akĩrwo ũgakorwo ũkinyĩte thaa cigana ũna, akiuga ngakorwo hau na na rĩu igongona ndingĩtĩra. Agĩthire nduka-inĩ handũ Rĩmuru akĩgũra nguo njerũ cia gũgekĩra na agĩthima na kĩona nĩ nguo njega. Agĩciĩkĩra kamũhuko-inĩ, kwarĩ tũmĩhuko kũu kwendagio kwendagio indo nyingĩ koguo no kamũhuko gakoragwo kahanaine gothe koguo aneirwo kamũhuko kau agĩkĩra nguo ciake agĩthiĩ akĩhaica matatũ. Agĩthiĩ na harĩa thutha matatũ tene andũ maigaga indo ciao matatũ-inĩ na harĩa thutha koguo aigire kabagi gake na hau matatũ-inĩ thutha kamũhuko agĩcoka agĩũka agĩkarĩra matatũ matatũ ĩgĩgĩthiĩ ĩgĩkinya kĩmende yakinya athire akĩoya kamũhuko gake agĩteng'era agĩthiĩ agĩtonya kĩoro atonya kĩoro hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ cioro ici mũgũthaga cikagĩa maĩ gũtiarĩ cioro ta icio cioro ciothe ciarĩ cia marima Kwoguo aathiire akĩruta nguo iria ciothe arĩ nacio agĩcikia irima agĩcite ciarĩ ngũrũ mũno na ciarĩ ndarũku agĩcite rĩu nĩgetha ekĩre nguo ici njerũ ahingũra mbagi yake nĩgetha arute nguo ekĩre rĩ akorire nĩ nyeni ciĩho rĩu rĩ enjaga Tuge mwanake athire agũra nguo, oka aiga kabagi kau na hau thutha, na kũrĩ andũ angĩ na kũu mekũgũraga indo ingĩ nginya nyeni. Rĩu mũndũ ũmwe ũgũkĩte agũrĩte nyeni aiga hau rĩ, rĩrĩa athire kuma we oire karĩa ka nguo na ndanarora thĩinĩ nĩkĩ kĩho. Nake mwanake oka oya onire no gake, ndarorire nĩkĩ gĩ thĩinĩ, nĩoya nguo ciake ciothe nĩaikia irima rĩa kĩoro kũrĩa kĩanda. rĩu enjaga mwanake ũcio aikarire kĩoro andũ mokaga makagũthagũtha kĩoro kĩu ndarahingũra aikarire kũ nginya ndume agĩũka nduma yoka nĩguo acomokire agĩteng'era handũ akĩarĩria mũndũ mũndũ agĩthiĩ akĩmwethera cuka agĩũka akĩmuoha naguo rĩu ndĩrenda gũkwĩra ũtaneka ũndũ nĩ wega kũhingũria maitho reke tũigage maitho maitũ me mahingũrie mũndũ ũcio athire agĩkora igongona nĩ rĩthirire Nĩ agĩkinyire, no gũtirĩ kĩndũ kĩamũconorithirie ta kĩu. Kwoguo reke tũhingũragie maitho. Ũtanoya kĩndũ atĩ tondũ nĩ ũreciria nĩ gĩaku-rĩ, hingũria maitho. Thengiũ mũno, na Ngai athiĩ na mbere na kũmũrathima.